Tela i Rome Council adek i gudo district i gipe yom tutwale pien i kurit mwaka ngwen pe ya giculo gin mucara miyo no aki bot gament kun wok bot gament me tedero pe gin lo kansila i Rome LC3 ma be yar botin lo ken ki jemo ken mapol ma otime tin i yup me lo kangi mo cwiny ania sande yakmo

Kansila adek ma Igulu district gitye ka jemo i kom cente me mucara ma pe giya ki culo gin pi mwaka angwen ma gibedo kwede i kancil me sub county ma opat ma tye Igulu district. Obedo mucara ka dong orib dok i nya ya omot dwe pyera angwen me bicel.

Itung padre mia ang'wen eni. Lachoch pa wan Luo Television Ismail Jacob Jones ober kalupo ko lok man en kelni matut ko opalo tela i Rome Council adek Kigulu District ma pe yaki culo gin ne pi mwaka da ang'wen ni. Pe o dwe acel wek kare tic pa kansila ma kiyergi mwaka libere ki pyero acel

pi dwe pyerangwen wiye abicel kulu. Obedo mucara ka do ripe ka i nyaya omot dwe pyerangwen wiye abicel kelo dong milion acel ki cing ali miya abicel ki cing ali bapa ma lakansel acel acel omiyo dong cel alem ni e man ma cara wan saponi ma papa lur dong tye lo kansel akom bedi giti ka kwero dong bino i ka coke ma kom bedi ku kero ma calo condition ni ka pe ke chulo ki cel alem ni passing budget sub counties ma wan ati ka tedo ki egini pa e bedo yot pien bedo calo gino mo ma

So, machalo wan subcounties mapapat, wamiro wamere gi dong' duro ni ofis pa ka ofis wuon koma beach, ofis pa speaker me district, omer ko ne ni local eni o ofis pa ministry me finance, kache ke ministry me local government. We pa ne ni kar mo chere ka leng, amini passing budget ma mekwa, no chere pa lo council ne obiro. E eni tika biro kitum boro waneno ni, ada ka ine neno mo, kar ma electoral commission gen yubo ye, yeah.

because it is in the budget and gitiga tich ber ka ono pigi ngeyo gi pingo gi weko gi tiu they've been sworn in gitiga tich e level duju ka pigi ngeyo gi pingo mwaka bichi wen gi weko go ber ka tich eni wan mero lagam gi bot central government otherwise iwa piti yom wan matelo tela mi sub county wati demoralize bende ku bedi council ma mekwa wen gitiga threatening not to pass our budget mi financial year 2026 2027 Paul Okelo ma tye kansila adek me Atoo Hill

budget, draft budget, councillors gukwero timone o, ma gimoko ni wa approval pe gibitimo ka pe kichulo cene gi me honorea ma, ma orii pi kare mapol. Hmm.
So macalo ado ot ngo ma dong itimone?
Atamo ni eno ni atemo lok kwedgi ni omyero gin oye ki laying on table budget Lok acen aye ni kong kikuku ento dong pe guye pien guwee ni tam dong tye ka tumo dul ma abic kitye ka cito i lok me shwering in councilors manyen jo mukene tye ka dok i council jo mukene pe ka dok. En dong otyeko dongo dul bolo tela me district me Kati ka neno kit ma giromo cobo peko man ma piya nino me kacokke me moko byek lim mwaka ma tye ka bino ni oromo.

pwoyo gi pi tic ma gin otiyo konyo wan enini ki ngo alego miri madit me neno ni kiculo joni pien joni pe tye calo pii me tiyo tic ma pe kiparo pigi kicul joni wek ego bed mayom man nyuto ni wek gamente ocul kancilas man omyero kira cente milion miya aryo ki pyerabiryo abiny ki ciling alip miya aryo. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu District.
Inge kwano ber lapuny Robert Okot lapuny ma oyabo Jakeo Garden Herbs Farm Mati Keyo Trading Center en ochako pune mwaka alibir piru ariyo ma dekom kar man ti mwaka dek ma en pur pot dek ti ye mutungulu nyanya cabbage biri nyanya iken maken mapol acha e porne mati ya Muro District Robert owacho ni mono iye pe cwe pe weko ot kwan pien kare man en chako puonye ki cil lib mia cil piare kare man de tiyo milion adek nye dwe adek adek ma ti kone en riemo can dok bene ti chung ni ki pat ma meke dong ngolo to ti ki kero me tiyo cente labo par pi mucar mano a ki ki jeba pa ngati mone pien en pur eka cil me mutungulu ka ce pur kin kanya en romo kelo boten ciling milion piara dek ke bene kare mukene kelo makaro en ka ce tiyo maber tutwal Pian ni mwaka acel lipiro nyo tyen adek ma tye bot en ciling makato milion pyera biro kulu i mwaka ki mwaka nwo ki pur nyane ken ma paki pot dek mukene ma en puru me teno ko en ni lacoc ma mewa man joni sani caka con olimo poto pa okot robert ma tye keyo en keli ripot ma tut kom lupu ma tye tii ki dino mapat me kelo loko loka ki bene ryemo cane ki lupu ma bejo loyo ma gitye kumal me lobo uganda

Ipuro pot dek. Robert Okot, purne i pito pot dek tye ka nyako nyige kun ocakke ki miti me ryemo can ki pur. En tito botwa kit ma en ecako kwede kany. Acako in a piece of land ma tye ten by fifteen metres. Kom cene ma acako kwede ma angeyo ma acako ki kodi nyanya five grams obedo Safa F1.

Ento ocene mukene obedo an lemo olwongo ni Human Capital. Ci pe obedo yot pien i puru bene nongo gang tic bene omito in. Ci wacako matidi ma waromo managing. Ki nyanya eni be okato maber. Okot en tiyo ki dyer mapat pat i pito pot dek. En ka nywako kwedwa wel cente ma en enongo i puru pune. Roughly oromo million aryo ki gin mo. Ci meno obedo only five grams Onongo bene ngec pe tyen me acel me pur. Ci nyanya enoni en aye omiyo na kero ki tek cwiny mi o i level me pur ma dong ineno wa tye ka nyiki mot mot-ti. Cente ma dong in inongo calo iwayo mugoba-ni i pur-ni in inongo ciling adi? In summary, ka wan waribo, pien kadi ineno ngo atye i poto, first season wakwanyo kwanyo cabbage nearly obedo eka aryo, cabbage eka acel ka ngat angeyo pur

Tic ki diro bot lapur tye gin ma pire tek ma lupur omyero gukwany meno kare ducu. Okot nyutiwa kit me pito kodi pot dek bot lupur. Nyanya, ok, wiye wiye wakete nursery bed. Kene iyubo nursery bed, mistake ma wan lupur jwi watimo, wayubo nursery bed tin, wacoyo kodi wa tin. Eni cik me pur pe ber. An gira atye ilubo cik me pur, ento pur an pe akwano, kit awinyo awacci ni. Abedo alubo cik ki winyo woro me pur. Nacer bed kene yubo bedi ni jwi bedo mita acel ki bore dong luko caji poto ni. Alice wek oter ka dong iruwo ne wek obed obed olo nino adek ka pe iruwo ne twal wek obed cabit acel. Wan kite wa gwoko kwede nyanya wa maximum tero nino pirucel. Mutungulu

Ikulu City. David Opiero matie ng'at ma doro man Churchill Courts Hotel Igulu owani mono pia atam gilo tiyo kwan kare kare weko ng'e ng'o ma time ng'e tiyo kwan pia ni chuk menong'o tich tiye kilo pima pola tai iye David Magere okeli bokelo watin report ma en obero doge iloko myube pe chuk menong'o tich ilowo Uganda ing'e tiyo kwan iruo mamalo. Tute me neno ni lutino kwan ma gitye ka kwan mapol i kom kare man kono gin gunongo gin atima i nge tyeko kwan ma megi man kono owok ki i miyo tam ma kwiri ma oweko i tute me neno ni giilo kero pa lutino kwan univaciti kono inongo ni giminigi diro me neno ni gin gicako tiyo nyo kero gin ma gikwano i tic macalo yo acel me yubo kakargi cen ka gin gityeko kwan lwo man kono otime i ceng angwen i kare me nywako tam ki lutino gulu univaciti ki lutino mukene ma gikwano i rwom kwan mamalo

Meno bedo lok moa ki bot David Magere. Ka wadire to roya cakke me cabit man ocako kelo watin ne dano ma ono kony inge nongo pek i kare me nywal ma ono yok i kati ki komen man Harriet Amoding dano me tororo inge a ki gango mege dok bene giriemo en woko pi loko mpeka ma ono tye kwede en ocero oyat ka pi lworo yengo tyen makara dek en olwoke oyat ka dong lacen Amoding ono kony ki bo dul me tere wode mako miyo boten kony me yewonde kar man ti kwo ma yot ti kin dano nge cang ki kom peko me fistula ma pol kare mako mon ni kare me nywal ma weko peko biro tye i lokom yoke madit onyo bene mukene matino ma nopeke romo gengo ne pien ni bur no tye ma oballe woko weko myero gunong kony ka lwek gucak neno aloka loka lacot ma mewa ma ikonye keli ding dong dule ma giki i kom ma kwo pamo ding ki fistula pe omeno nongo i kare me nywal wanen dong bute ma gikkine tinni i yub me lok ange mo cwiny Harriet Amoding iyo nge beno i pekini atot amakere karacel kede kopi kom tuo me acwilili arbo fistula diyo yange tyen are tyen ma adek mere bin eko dagi diye eko lwi idwali rong That I stayed like for one month.

Jo wacho ne be tie dwal romoro atie soroti ameda konyo timo amoket me ekode tuoni. Now reaching extent when you go in the toilet you make an alarm you want to people could wants to come but Kawi could not what come out. The sister to the, the wife

Problem in churches where I go there at home. I did the interview, then uh, as per now, I'm working as a caretaker. I thank Terewode, long live Terewode. Bless Terewode. Da teteni binda eko twer tuno kan dido eko wudo amuket na kada eko chango amuding nan kuo tieli karachiel keda wuris

ma gimyero cito woko ki jo mukene ma a ki woko me bino i lobo Uganda ma nongo lubo cik me donyo i lobo moni. I kare me yabo office man ki i Arua City lawo i ce angwen, Beatrice Lagada ma tye board chairman pa dul ma National Citizenship and Immigration Control man NCIC owaco ni mon peya tek ne mono gin ma kit man obedo tye cok ki dan me West Nile wek onong kony ma tye cok ki gin man ma nongo a ki bot gamente me lobo Uganda. Migula Gara obirte yub man meka wang minista pile kom kop mapajo man retired Major General Kahindo Tafire ma bene yub man ochake chon to twal Dr. Yomo Chwin Dan magiti West Nile inengo office pa immigration man menengo passport iken warga moken mapigi tego me bedo onyo karo ki lobo Uganda. Robert Tariaka obirte yapo office man gero madit yub ma otimela wuocha ngwen ki Yarua City.

Mego lagada wa ni mono tero yub ma kin man cok ki bot dano ti nyo mono gamente par pi dano dok bene ti keto lwete matek pi dano ma giti i West Nile. I kine bene yapo opic me miyo paspot ma tye dong cok i kin gang ki dano ma giti i eriya moni.

Mane obedo gin ma gamente ne ocike pi i mwaka mapol mokar angec ma dong kitimo. West Nile tye i kin kabedo ma dong nicakke i lawoo i ceng angwen-ni odoko kabedo ma gamente paro pire oweko ocwalo opic ma kite nongo lubbe ki lok pa mego lagada. En dong bene okati ka lage ni mono dano ki lutela guwek woko lok kom ma bedo ka timo atima atata omyero kimi kare ki dano me nongo paspot me kit ma myero gunong kwede

Moses Murari ma tie Acting Commissioner Citizenship and Passport Management opawo matek dano ma ya Arua pi miyo kar ma oromo ki ben kar ma timo kwe mot ki gamente me timo tic pi lwak ma gitye i area ma mege ki bene dano pi tic ki ofice ma kit man ma pire tek tutwal-li.

owaye ni mono eno bero cha den ni mono ti ti ka time chok den me kin gang yop ki goyo mo por ki tiyo ka chel dok bene wor ti matek i kin gamente ki dano ma i West Nile. Also, we are here for the passports now. So we also offer passport services to NCIC.

It has a lot to do with strategic planning. It has a lot to do with implementation. It has a lot to do with collaboration, teamwork, mutual respect, and you know, commitment to have results. I kare mano bene pud peya kiyabo ofis man atye lawone dong kityeko miyo paspot pa dano miya adek ki pyera abic en ki ofis meno licake dwe miya acel me mwaka ni eni niyo kwede lawone. Wankomelisya beach me Arua Alfred Okonzi opako matek gamente pi pwo pa dano me Western man opolle omyero gia ki i Arua me cito Kampala nyo me a ki Arua me cito wa Gulu ka yubo paspot ni. Yes, this is a big, big relief for the people in this region and uh, Arua, uh, uh this West Nile region uh, in particular. You've saved us time.

It's a big, big service above self that you've rendered to us.
Office pa immigration matii i Arua ni tye kono ni i Arua Airfield ma tye i bor piny me kilomita aryo niya kono ki i dye city me Arua dok tye i gudi ma a ki Arua me cito i Koboko. Be wan Luo Television e yo miloko ang'e ma ochwiny ki Arua City, Robert Ariaka. Ka waweko kumalo me lobo Uganda lakony kola lok pa pati ma kilwongo ni mon National Unity Platform man Alex Waiswa Mufumbiro tin pe gimiyo bwaten kare me karo woko ki ot buc ka ipicero ka ye kod dako ne Edith Katende ma oto ki two kansa i ceng adek me cabit ni eni. I kare me miyo ngolo me ki kot pa magistrate ma tye ka nyanya i Kawempe Division, Langol kop ma obedo ka winyo lok man man ma en en opinyo pi agony me bail. Langol kop man Chief Magistrate Doreen Aine Mbabazi owacho ni mano pire pe tek ki en me ciro woko ka yeko dako ne pien bal ma ti winyo ko byek ma bal ma ti wiye ni obedo byek ma dit dok ka cek miyo watin kare me kar woko. Waiswa romo a man obedo dok i nyim kot kelo peko bot gamente me lobo Uganda. Wanen kong report ni kor ke kor pe in i yup me loka nge mo jwiny. E kare ma tika miyo ng'ol ma mege Misis Aine Mbabazi owae ni mono mufumbiro tike mege kowa matek ma tye iwiye ma ka ceke moko nyo timo bal eni twero bedo woko i buc pi mwaka apar. En owae ni mono pien ni mono pwod ma kimiyo pi bal man tye matek tutwal kot nongo ni mono tye kare ma kere ma ka kimiyo ki ngat ma koko tye ikome romo ringo pe dok cen ka kemme ki ngol nyo kemme ki pido ma tye i kom en ka iweko odoko mabuc ma woko me tito ka ye kod dako ma mege. Langol kop bene okwero woko jo ma gucito ka cung i nyim kot pi Mufumbiro ma i kine obedo iye wonne ma obedo bene langol kop macon i Uganda Moses Baligeya ki dong lord mayor ma kiyero nyen me Kampala Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga. Kot bene gowinj ni mono kwed i kom koko man dong otyeko tum woko ka bene lupido pa gamente gitye i atera me cako winyo pido man oyotoyot twatwal wek kinene kimiyo ngol ma rwatte ki Mufumbiro. Ma lub ki koko ma tye i wiye en tye keme ki koko ni mono en obedo ka oro lucwak nub me timo bal me timo kono bene tim gero i kom lugwok kuc.

I nino dwe pyeradek me dwe me apar i mwaka ma okati, kimoro koko ma en ni mon otimo bal me oto dano i lok kom tim gero ma pe rwatte ki Cekcon aryo Cekcon piero acel i bute me acel-le me Penal Code Act. Gin waco ni mono bal man weng otimme i kin nino dwe angwen me dwe me abongwen i mwaka man ki i Kampala city ma kitimo bal i kine mukene bene obedo koko ki bene jami mukene mapol ma kibedo lwongo bene tye

Nabedo president me Djibouti ma lobo ma pire tek rol matit tung lobo del col man e Africa. Gwele mwana pier abiro wiye aboro tye ka pyem ki ngat mo ma kiwayo ni mono pe cungo tye ma goro col man Mohamed Farah Samata lacungo ite party ma kilwongo ni mono Unified Democratic Center ma bene pe ki lacungo ma ken ni yot moko cik en me lobo Djibouti. Wanen loko mbolo kwe ma yala te lobo manyen i Djibouti pe in kombiti wan luo television. Gwele obila tero alubo me Jibuti ma teke dano makato milion acel ki wiye manok keken pi mwaka pyeraryo wiye abiro dok tiyo matek tutwal pien tye i eriya ma pol dano maro cito iye ka bene pol tuk ki degi ma pol dano rwatte iye kunnu tye kabedo ma pire tek pi dano ma a ki woko me bino i Afrika.

En kong'u ye ti i muono en be weko woko cung i mwaka eni ento ki loka pe cik me lobo meno dwe me apar wiye acel ma okwano woko dit me mwaka me cung pa president nia ki pyera abiro wiye abic oweko omiyo wa ten kare me cung labongo ayela mo keken.

Pelo wang'e mojiny e One Luo Television. Ania Sandi Yakimo. Eloko mtugulu loch me pabo United Women FC gituro moko ni kidiru woko nyo ikaw woko turo momiyo no beti kin pabo Women United kidong Bull Women FC maono mero tema itum chabit eni mani chia bichel nendwa pawi achiel midumi ang'wene mwaka mani Kiba Papabo United mati Gulu High School Gulu City Edward Dotira mati president pa en club mati Paboni wen gin kichwalo kwad bot fufa pia ni koro go berutie wak dero to do bote mene de pirwa beach me jomia ngwene mwaka man would go woto en Kibul Women FC David Magere tie kiloken matut

Edward Utiga ma tye president me pa Bor United Women Football Club kono omoko ki Wan Luo TV i dyeceng me ceng angwen man ni meno adada koko gitiko jolle dok i tuku meno gidiro woko ma obutimme wa i ninde pyeraryo abic me dwe me angwen mwaka man ki i bar megi-ni. En otito ni man obino ma lubbe ki peko mupore i komgi i kare ma gin gicito ka make ki Uganda Christian University Lady Canos.

Dok tuko meno bidwogo cen i nindo pi aryo abic me dwe man i lok angea i kom tuko i wan luo TV. David Magere i Gulu City.

Nendwe apau ya rio midra mia ngwen man itum chabit ene kit ma Anthony Papira kilikwede kipere tere dujo. Dul two pa Uganda man pa litino anyira ma wako pe kara apar wiye abiro obedo ka yubbe ki FUFA Technical Ground me cito ka tuko African Cup of Nations Qualifier i lobo Zimbabwe.

Brenda Nasaka kado e kind joma oyieny oket mi mor ogolo en e Terry Mora ma a ki Ikoma Secondary School. Shadia Nambire en a ki Kawempe Muslem Ladies Football Club ka dong Joan Namakula en e jo ma oyieny oket mi mot odilo e tim pa Uganda.

Anthony Papira, P1 Luo TV.
lanen wan luo television oya gi kipa yub milo wange ma ochwe nyiti ni chambit ani ya sande akumo mete kineno wa yum kenti kabino pe in kanyi e wan luo television wipe bano wile lupo wan luo tv social media watiki facebook x man twitter machon youtube kidong tiktok weng kenying ni wan luo tv